Salam dostlar doňlar bu videoda noldan başlap YouTube kanalyny gurýas we video goýar ýagdaýa getirýäris. Başladyk onda. Birinji Google-a girýäňiz. Soň Gmail-de açman öň goýdum videosyny onda görersiňiz. Ondan soň YouTube-a girýäs. YouTube. YouTube-a girdik. YouTube-a girenden soň şu ýerde Basýaňyz. Bärde kanal oluşdyr bar. Kanal oluşdyra basýaňyz. Bärde size soraýan zady adyny näme goýýaňyz? Ady bärde hemme kime görünýän ýeri. Adyny mysal üçin kompýuter dersleri goýaly. Kompýuter Dersleri goýduk. Bäşini özi awtomatiki doldurdy. Ýa-da islän zadyňyz bolsa özüňiz doldurup bilýäňiz. Soň bu zatlary surat zat soň goýarsyňyz. Bärde kanal oluşdyr diýýäňiz. Bäre gelenden soň kanaly özelleşdir ýa-da YouTube Studio-da gidip bilýäňiz. Kanaly özelleşdir diýeli. Kanaly özelleşdirdi. Bärdeki zatlary, kanalyň adyny isleseňiz üýtgedip bilýäňiz. Sizin 14 günde bir gezek üýtgedip bolýandyr. Kullanjy adynda bir gezek üýtgedip bolýandyr. Esasy görünýän zat şu adyňyz görünýändir. Bärde açyklama, bärde hemme zadam bar. Bulary näme bilen edýäs? Men özüm ChatGPT ulanýan, isleseňiz Gemini-de ulanyp bilýäňiz. Tapawudy ýok, haýsy size udobny bolsa. Indi, mysal üçin ChatGPT bärden oturum açyp giräýen ýagdaýyňyzda ýa-da ýok bolsa, ücretsiz kaýdoldan girseňiz, e, eden işleri ýadynda saklaýandyr. Gemini-da şoň ýaly. Bu obişni Google-a bagly, şoň üçin bu Gemini özi awtomatistik goşýar. ChatGPT-de bärde ücretsiz kaýda ol. Ýok bolsa-da, Google bilen dowam edýän. Dowam edýän. Dowam edýän. Indi bärä goý diýä-de. 22.01.2000. Dowam edýän.

Ulanybermeli paka zady bolýa muftuda bolýa. Tur zat gerek däl. Dowam et. Tamam başlaýalym. Indi bäre isleseňiz türkmençe ýazsaňyz türkmençe-de jogap berýändir. Ýöne türkmençe dili biraz pes bolanlygy sebäpli Zat berme iňlisçe, rusça ýa-da türkçe indi başga dillerde zat etseňiz has gowy bolar. Men özüm türkçe ýa-da iňlisçe tapady ýok. Haýsyny bolsa-da bolýar, men türkçe ulanaýyn. Bäre ýa-da şuny türkmençe ýazyp göreli-de. Men YouTube kanaly açmakçy. Näme maslahat Sezin jogaplarda türkmençe berýär, ýöne türkmençe biraz pes zat edýärdi. Mysal üçin, bärde size näme diýär? At saýlanyňda diýär. Ýatda galyjy bolmaly diýär, aňsat aýdylýan bolmaly, mazmuna laýyk, ýagny goýan zatlaryňyza laýyk we gysga bolsa gowy bolýar diýär. Bärde oýunmy, bilimmi, Ýa vlog, günlük zatlarmy näme barada sezin şu ýerde-de soraý eger kanalyň nähili tema barada boljagyny aýtsaň men saňa has ýöriteleşdirilen üýtgeşik atlar oýlap bereýin diýä. Indi biziňki ýaňy e, zat diýdik bilim hakda kompýuter dersleri diýdik dogrymy? Bäde Kompýuter dersleri barada barada diýeli. Indi bärde bize kompýuter dersleri barada näil atlar goýsak bolýar diýip zat berýär. Bärde haýsyny saýlasaňyzam bolýar, mysal üçin teç bilim ýa işte kompýuter akademiýa şu gowrak boldy öýdýärme. Kompýuter akademiýa gowrak boldy öýdýär. Ady indi gelelik, ady kompýuter akade e, at duruberse de bolýar, haý bolýar. Kompýuter akademiýa goýaly. Kompýuter akademiýa. Kompýuter akademiýa. Goýduk. Ady goýduk. Ondan soň bäre saýlanyňyzy ýazaýyň. Kompýuter akademiýa. Saýladym. Kompýuter akademiýany saýladym. Indi

Logo we banner ýasamak üçin promot ber diýeňiz. Bu size promot berýär. Ýagny şu bäre logony goýýaňyz, bärede banner ýeriňizde görünýän ýeri. Şu ýerde görünýärmi? Görünmeýän eken, görünýän ýeri. Indi bu prompt berdi. Muny alýaňyz, kopýalap. Bärde Gemini-da şu ýerde e, zady bardyr. Görünti oluşdyr bar. Şoňa girýäňiz. Ýani şu resim oluşdurda. Oňa ýaňky prompty goýýaňyz we basýaňyz. Erbet däl. Kompýuter akademiýa. Muny skaçaýat edip alýas. Skaçat etdi. Ondan soň bärde banner. Bannere-de şu banneri alýas. Munda bäre goýup basýas. Ýagny pikir tarapdan ChatGPT gowy, suraty hakykata ýakyn oňarýan Gemini surat tarapda-da Gemini gowy. Men pikirimçe indi galanynam özüňiz bilýäňiz ýöne bu zada meňzedip bilmedi muny birazjyk üstünde işlemeli bolýar ýada özüne ýasady aýalda maňa banner yasa. Diýsem özde ýasaýam. Oňa çelli Serediň bärde doksan sekize doksan sekiz piksel çözünürlikdädä we dört megabaýtdan kiçi bolmalyda ýaňkyny ýüklejek bolsak alarmyka ýany gitdi aldy suraty goýdy indi häzir banneram bu zat etsin

Açyklama diýede şu ýerde berdi onam ýaňky zatda ana bio üçin diýe şuny alyp goýýaňyz diýdi bärde bärem elektron poçtaňyz isleseňiz giriň islemeseňiz tapawudy ýok ol soňunda görünýän zatlardyr indi baka bärsini ýaýynla diýýäs bu kanal eýem taýýar kanal taýýar

Pul gazanmak, para gazanmaýa gelýäňiz. Bäde Türkmenistan boldugy üçin diýä, zat edenok diýä. Alyp bilenok diýä-de. Pul gazanmak ýok. Şonuň üçin bäde üýtge edýäňiz. Bu muňa ýene bäden hem gelip bilýäňiz. Ynha bäde aýarlar bar. Şoňa bassaňyz hem şuňa gelýär. Muny pul

Ýa-da kompýuter sapaklary. Bärä goýan zatlaryňyzdan kanal nämä degişlidigini sistema almak üçin-de ýa-da gözlän adamlar şu sözleri ýazsa, şolar çykýar. Ýöne e, o garyşyk edip hemme zat goýjak zat-pat diýseňiz, wapşe kyn bolýar o zat. Bä nastroýkalarny oýnamak gerek däl. Bäri özi ýuwaş-ýuwaşdan açylýar. Bärde-de diňe şu telefon nomeriňiz bilen zat edýäňiz. Men telefon nomerim bagly bolany üçin bir nomere iki sany YouTube kanal baglap bolýan eken. Mende häzir telefon nomeri ýok başga. Munuň hem özi açylýar. Bu eýýäm zatdan soň wideo goýup başlaýaňyz. Şu ýaşyl bolýar. Wideo goýup başlaýaňyz. Bir aý, iki aýdan soň hiç nähili problema çykmasa, awtorskiý prawa zat

Şu ýerdäki şertleri ýerine ýetirmeli. Serediň, näme diýýär? Podpisçik müň sany gerek. Müň sany podpisçik gerek. 365 günüň dowamynda 4000 sagat prosmotr gerek. Ýa-da soň 90 günüň içinde shorts wideodan 10 million prosmotr gerek. A bu uzyn wideodan 4 sagat prosmotr gerek. 4 sagat. Eýýäm bular soň asty zatdan soň özi ýuwaş ýuwaş açylyp gidýär. Soň bärde näme bar? Muny gördük ýaňy. Bärden de mysal üçin zatlar tapyp bilýäňiz. Awtorski prawasy bolman Mugt aýdymlary goýup bilýäňiz. Siz egerde wideo goýup iki sany zat alsaňyz naruşeniýa alsaňyz ýutub kanalyňyzy ýapýandyr. Şoň üçin awtorski prawasy bolmadyk zatlary has hem zat etmeýi men maslahat berýärin ulanmany. Birinden göçürmäňdä özüňiziň zadyňyzy çykaryp öz zadyňyzy ulanmagy maslahat berýärin. Ondan soň kanala bir wideo ýükleseňiz bärä gelýändir. Bärden görüp bileňiz wideolar, shorts wideolaryňyzy ýa prýamoý efirleriňizi hemme zadyňyzy bärden görüp bilýäňiz. Bärdende görülenleri ýa podpisçik hemme zady analiz edip bilýäňiz. Zada görä ýüklenen wideolara görä analiz edip bilýäňiz. Bärde-de sesleri, zatlary uprawlýat edip bilýäňiz.

Girdiňiz. Liboý bir wideony alyň, görüň näili montaž eden, näili zat eden. Wideony alyň, görüň näili montaž edipdir, nämeler, näme barada gürrüň edýär. Siz hem şoňa meňzeş zatlar edip bilýäňiz. Indi maslahat short video diýlende 1 minuta çenli videolar e, hazir 3 minuta çenli alýar ýalňyşmasam. Ýöne esasy zat Ýutubda podpisçik hem däl, zat hem däl, prosmotr diýen bir zat bar. Size wagt, mysal üçin, bir adam wideoňyza girip, näçe minudyny görýär, şo zada görä sizi öňe çykarýar. Şonuň üçin başda bir uly, uly kanal bolýançaňyz, şortlara otuz sekuntdan kän uzyn tutmaň. Bir minuta çenli bolýar. Ondan kän uzyn tutmaň. Sebäbi köp adam 1-2 sekundy görse-de, eýýäm şu 60 sekundyň üstünden hasaplany üçin o gowy görülmäni bolýar. Sebäbi 50 prosent hem görülmeýär-de. Şoň üçin şoň ýaly hasaplanýar. Uzyn wideolaryňyzy hem esasan 5 minut, 10 minut aralygynda tutup bilersiňiz. Ondan soň kanalyňyz ulalandan soň

Wariant on bäş sekuntlyk wariant. Has uluda ýazdyryp bilýäňiz bu zatlary. Ondan soň muňa degişli özüňiz göz öňüňize getiren suratlary şu ýerde siziň resmi tarif etdiň. Näme göz öňüňize gelýär-de, maňa kompýuter oýnap oturan oglan gerek diýip ýazýaňyz.

Birinji ChatGPT-den pikir, ikinji Canva ýa-da e, Gemini-den surat, ýagny Gemini-de çykaryp bärde-de montaž edip bilýäňiz. Suratlaryňyzy üýtgeşlik goşup zat edip montaž edip bilýäňiz. Soňunda da CapCut bilen hem videony çykaryp ýükleýäňiz. Eger näme barda gyzyklanýan bolsaňyz, kommentariýa ýazyp belläň, o hakda-da wideolar çekeris. Wideo göwnüňize ýaran bolsa, peýdaly tapan bolsaňyz, laýk basmany, kommentariýa ýazyp paýlaşmany ýatdan çykarmaň. Esasy zatyňam biri abuna boluň. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň.